Nɔvi lɔlɔ̃tɔ todzinɔlawo, mido gbe na mi le mía Aƒetɔ kple mía Ɖela Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ẽ, mígbava do ame kewo be gbe mi le se ŋdi ke ya, enye mia nɔviwo, dɔgbedela Emmanuel Diama Awudja kple mía nɔvi Abbas Ouro be ŋkɔe mi le se ŋdi ke ya. Mígbava be míayi doa dzi kuɖo Aƒetɔa.

Papa mí biɔ be na wo gbɔgbɔ kɔkɔe ŋtɔ ne va demɛ gbe na mí. Wo gbɔgbɔ kɔkɔe ŋtɔ ne va kplɔ mí le dɔa be wɔwɔ me. Wo gbɔgbɔ kɔkɔe si nye nufiala nyuietɔa ne va xɔ mía va de ne ƒo nu. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe ne dzra evi siwo dza se nya kple to ɖo be na enya sia na ge ɖe dzi nyuiɖe me.

Eye awɔe nu be na ŋutikɔkɔe nanye wò ɖeka tɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Amen. No yra mia todinɔlawo, Mawu ƒe amenuveve nenɔ kpakple mi, Mawu ƒe ŋusẽ nedo agbogbo le mia dzi, eye sɔ wu sɔ yi edzi la, aa, míagblɔ bena, Ame ke nele parti technique a, woyɔe be agbee, eye ame si ke nele ɖe nutata kpɔtɔ, eye míyɔe be Woɖo baŋga na Abba Assa, Xɔ ameawo neyra mía katã, eye miawo miaƒe to se nuwo ne mí, ne míle agble me ameawo neyra mí, aƒe me mílea, eŋu me mílea, dɔwɔƒe mílea, kɔndzi mílea, teƒe sia teƒe ke míle kɔa, Mawu, Amenuvelatɔ, neyra mí, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe nebla eƒe ŋusẽ nege ɖe mía me, ne míewu nu la, Míasɔ akpedada na Mawu ƒe gbe la, aa mísɔa mídze nu ɖe gɔme, míegblɔ be fiƒode, ƒome ƒe fiƒode, ye míeƒo kpo suku ɖo fiƒodea nu kae nye o. Míegblɔ be fiƒodea, ame aɖewo yɔe bena ahovi gbadɔdrɔ, ame aɖewo yɔe be kpesẽ eye ame aɖewo nu ɖewo dzɔna le ƒomea me. Enyi nuwo si le ƒomea me dzɔna le ƒomea katã dzi la, eɖe srɔ̃ fia bena ƒomea la, fiƒode ɖe ge ɖe ƒomea me. Egbe la, míla yi edzi míakpɔ bena dzesi dzesiwo ke ɖenɛ fiana bena ƒome ya fiƒode alo kpesẽ alo ahoʋiʋã dodro le edzi la, míakpɔ nu ka ta dzesi ame adre, dzesi ɖekaɖeka ame adre Eye míɖakpɔ, eye nàwo to, eye nàna gbɔgbɔ kɔkɔe nana wò bena nàse gɔme nyuie aɖe. Dzesi gbãtɔa enyi bena, e, luʋɔa exɔ abi. Luʋɔ me ƒe abixɔxɔ, luʋɔ me ƒe seselelãmea exɔ abi. Se, seselelãmea egblẽ, seselelãmea mele eteƒe o. Eye sɔbɔleŋtia, vɔvɔ̃, vɔvɔ̃, kplɔna anyi nu sugbɔ do. Ŋutita egbe la, míaxlẽ nu ɖe le Biblia me. Mose ƒe agbalẽ tame atɔ̃, e, pardon, e, taflatse. Míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, e, ta bla, bla ve blɔ, bla ve vɔ nyi, kpukpui bla ve vɔ nyi, taflatse. Míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, eta blaeve-vɔ-enyi, kpukpui blaeve-vɔ-enyi. Eye Yehowa gblɔ, Eye Yehowa akplɔ tamedada, ŋkuagbã kple tsuku, tsukuku aƒu wò. eye Yehowa akplɔ tamedada, ŋkuagbã kple tsukuku aƒu wò. Eye ƒe egbe la, míla ƒo ŋkɔ ku ɖe enu sugbɔ ŋuti ku ɖe nu si ke wole gblɔ bena tamedada, ŋkuagbã kple tsukukua Nyuiɖe koe enye bena amea ƒe luʋɔ me la, exɔ abi. Eye ne luʋɔa xɔ abia, amea mesesẽ lãme tsã, exɔna abi ale gbegbe bena nuwɔnawo nɔna le ɖe. Eye míkpɔe do dzesidɔ bena fiƒode ƒe dzesi gbãtɔa, eye mílé aƒo nuƒo ƒo ɖe eŋuti egbeae nye, amea ƒe seselelãme mele teƒe o, Amea ƒe nu vɔ̃ me xɔ abi ale gbegbe bena nu si ko tona sona eme anyi gbogbotɔ nyina bena ame ɖewo le la, ewɔ nua wɔna nɔ sie be wo aɖe aʋatɔ ene, enua wɔna nɔ sie be wo dze nu alo ame ɖewo lea evavana bena e wotsakana. Eye wo gba te nya miɔ le ɖusi dzi o. Nu siɔ ye me mi dza a va le gbea a ƒo ƒu a ɖe sɔ fiɔ be ne nu siawo va wo agbe me alo nu sia li dzɔ le mimia ƒome me la, a nya zeɖeka be na fiƒode sia la e e doa gbogbo le ƒomea me. Edzidzidzia ne wo kpɔ amewo ɖe woƒe ƒome mea, wo bina dzi kabakaba, wo dona dɔmese, wo kpɔna dziku. Nuvie ɖe dzɔ kpoa wolé zo, nuvie ɖe dzɔ kpoa wonyi tukaɖa, etukaɖa, tukaɖa, akpanyɛ, tamɛsesẽ, nudrɔwɔwɔ. Ɛhɛɛ, eɖe sɔ fiɔ bena ne ƒomea me nu siɔ katã le yi edzi le ƒomea me, ne wosɔ agbetɔ amewo da ɖe eye agbetɔ ame nyi nu siɔ vana woaƒe agbe me la, eɖe sɔ fiɔ be fiƒode sia ele ƒome me, ele ƒomea me. Eye ƒomea me la, fiƒode sia la, enunana amewo hayana o. Enunana bena amewo kpɔna dzidzɔ. Dzidzɔ meli o. Xaxa. Eye ne míkpɔe do dzɔsidɔa ku ɖo luʋɔ ƒe abixɔxɔ alo seselãmea mele eteƒe o alo egli la, ehena nu sugbɔ vana ame ƒe agbe me. Ale gbegbe ame ɖewo le la, womekpɔ dzidzɔ le woƒe agbe me o. Wote kplɔ nukola va, nukola la te do nukokoe vɔ mate mate ko nu o, mate kpɔ ame aɖu o, mate kpɔ ame nu me tsi atsitre o, elabena e, vevesesea esesẽ ale gbegbe bena womate kpɔ dzidzɔ o. Eye ame ɖewo le wole sie, nukatema e, nua woɖo esi zo dzi

Wote kplɔ nuɖekpekpe va, wote wɔ ɖekpekpe wokpɔna dzidzɔ. Eɖe sɔ fiɔ bena so kaka dzidzime sɔ dzidzime la, ẽ, nuɖe dzɔ le ƒomea me. Nukae dzɔna o? Nukae nyi nua dzɔ eye nusiɔ va ƒomea ƒe agbe me o? Eye mígblɔna nuɖe be luvɔa, míaƒe luvɔ sike Mawu sɔ de mía mea, nusike nyi be nuɖuɖu gbãtɔ alo nusike hiã nyi lɔlɔ. Lɔlɔ̃, esi nyi luʋɔa ƒe nuɖuɖu, nuvɔ̃a ƒe nununu kple nuvɔ̃a ƒe anɔ agbe, ẽ, ahaya, akpɔ dzidzɔ la, luʋɔa, lɔlɔ̃, Mawu ƒe lɔlɔ̃, Mawu ƒe lɔlɔ̃e nana bena míaƒe luʋɔ hayana, míaƒe luʋɔ kpɔna gbɔɖeme, míaƒe luʋɔ kpɔna dzidzɔ. Vɔa, koɖo ƒomea ŋutia, ètɔ kpa dzia, lɔlɔ̃m le o, ènɔ kpa dzim, lɔlɔ̃m le o, Woɖe woa nɔnɔewo le ati dzi, woɖe woa nɔnɔewo le vevesese me, woɖe woa nɔnɔewo le ŋutsu gbɔ̃ me, eye ɖevi siawo la, wodzi woa ɖe leke wola nɔ ɖo. Ŋu wodona lo le mía de be akpa medzi vi bia dewoe kpɔ o. Akpa kɔa akpa ko edzina. Kpɔa nu siawo hena enu sugbɔ kplɔna ame gbogbo ɖo bena yayra ƒe ŋugbe ke Mawu do ne mía ku ɖo vɔvɔ̃ kple Ɛ̃, ŋutasesẽlãme ma nɔ eteƒea, enana be na yayra sia la mebate wɔna eƒe dɔ le amea ƒe agbe me o. Mebate wɔna amea ƒe, eye amea tsã ne le zɔ le, ɛ, ɛ, le, le ƒomea me alo ne le zɔ le xexea me la, Mawu ƒe nya ele se. Amewo le se Mawu ƒe nya wole tsɔtsi me fia eƒe ɖeka, ƒe eve, ƒe ewo, ƒe blaeve, ƒe blaetɔ̃. Vɔa nuɖewo lia, womate, mate wɔe o. Lɔlɔ̃ sia la, mate wɔe o, elabena Etɔa kple nɔa la lɔlɔ̃a li keŋ le woa me o. Dzidzimewo katã so tɔgbuitɔgbuiwo la lɔlɔ̃m le woa me o. Ekɔ dziwò aɖe, wo dzitɔwo lɔlɔ̃m le eme o. Egatɔ va ɖe srɔ̃ la, etsã lɔlɔ̃m le eme o. Yewo dziwò le nuyame la, nu si ke tona so na emea, ena nyina be na amea ƒe seselelãme alo emememe la, eyɔ fũ, eyɔ fũ kple vɔvɔ̃ Eyɔ kple nuxaxa, eyɔ kple adɔmezidodo, eyɔ kple dziku, eyɔ kple e nuka ke ma akpanye. Ame ɖewo lia wowɔna akpanye ŋutɔ. Nunana ta wosena tame wɔna akpanye. Menye bena egbe ye enua le va eme ene o. Fiƒode enyi ge ɖe ƒomea me. Fiƒode enyi va nɔ anyi le ƒomea me ale gbegbe bena woaƒe wɔnawo la nu dona dzidzɔ na ame. Ne wole Axadome tsã la, woaƒe nuwɔnawo nana bena ame sugbɔ léna fu wo, ame sugbɔ léna ke wo. Vɔ menye keléle alo fuléle me nyae nye o. Amea exɔ abi le eƒe luʋɔ me so dzɔdzɔme, ẽ, dzɔdzɔme so dzɔdzɔme kaka va kɔ ɖe etsã dzi la, ẽ, ena be lododoa me gblɔe zã nɛ bena, Akpa vi mi dzi vi. Ɖia dɔwòe kpɔ, akpavi akpavi ko dzina. Ena be ame gbogbo ɖewo gbea dziku, nudzidzi atsi nudzidzi me, vevesese, aɖukliɖuɖu. Ame ɖewo va vana bena wotsakana, womanyana nyɔ le ɖusi dzi o. Eo ne wobe woasɔ dɔ de asi na woa, vɔvɔ̃ kple tsakakatsaka na bena womewɔna dɔa nyuie ɖe o. Womewɔna dɔa nyuie ɖe o. Eye womeƒona nu ƒona ame tsã nyuie ɖe o. Eye woaƒe nuwɔnawo ga ɖe eme ava ɖe sɔ fiɔ bena nuɖe le dzɔ le nenema be amea dzi. Vɔa ame ɖe kpekpe menya nu si ke ne le dzɔ ɖe edzi o. Donc eɖe sɔ fiɔ bena dzidzime sɔe dzidzime la abi ke ɖe luʋɔ me na wo. Eye le wo dzi nenema me amewo tsã ɖe abi nua me. Eye ne míkpɔ do dzesi do le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ me. Petro ƒe agbalẽ gbã. Eta gbã kpukpui woe enyi. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ gbã kpukpui woe nyi. Gblɔ bena, elabena minyae bena menyi nu gbegblẽ siwo nyi klosalo alo sika la, wotsɔ xe ƒe ɖe mía ta heɖe mí tso míaƒe yakanyinɔnɔ si su mía si tso mía fofowo gbɔ la me o. Woava yi edzi ke, elabena míenyae bena menye nu gbegblẽ siwo nye klosalo alo sika la Wotsɔ xe fe ɖe mía ta heɖe mí tso míaƒe yakanyinɔnɔ si su mía si tso mía fofowo gbɔ la me o. Ẽ, akpaviwo dzina vi dzinatewoe o, alo ɖinatewoe o. Leke tɔwo le loo, ne tɔwo gbɔ so dɔ me alo gbɔ so fiɖe, eye ekpɔna dziku eye wòkpɔna tɔ agblɔ be yea zoŋble yae la wɔ nenemae nu kpɔ gbeɖeke gbe o. Madidi o ne wòtsɔ ɖe srɔ̃ divi kɔa? Nenema me nula va pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Ne wòle ɖokuiwò me la, nuɖekpe makpɔ nɔ dzɔ o. Ne wòkpe ɖe srɔ̃ kpe divi kɔa, nusi ke ŋu dziku kple adɔmedzoedodo la wòtsɔ la va kpɔe elabena ehumɛnue. Wobe yatagbenɔnɔ si ke míexɔ so mía tɔwo kple mía nɔwo gbɔ Ame ɖeke mate tsi wla o, ame ɖeke mate tɛ ɖa le egbɔ gbe ɖeke gbɔ o. Ŋ, ne meɖi tɔ oa, la ɖi nɔ o. Ne mesɔ nɔ woƒe zɔzɔ me oa, la sɔ tɔ woƒe zɔzɔ me, alo tɔ woƒe kɔkɔ kple woƒe lɔlɔ me o, la sɔe. Ne wokpɔe sɔ nɔ ma nu kɔa, etɔ woƒe dea tsã o, la sɔe. Ame ɖewo me tɔa, ne wokpɔ avu ŋutɔ tsaka ɖe me wu, avu tsaka ɖe me wu, elabena wowɔna kpanye, womesɔ kena o. Sɔsɔ kea mele woaƒe akpa ɖe akpa tame o. Wòakpui ɖe kpo ɖa. Nu siɔ ɖena sɔ fiɔ bena fiƒode ɖe le ɖu woe alo fiƒode ɖe le do tsakatsaka le ƒomea me. Míayi mía ɖokui me eye míadi ɖoŋti ne nenema be nu ɖaɖa la sɔ ɖi kpe ɖa. Enyɔ akpe bena míayi ɖe edzi ɖekea míayi ɖo ʋe yɔa dzi. Yi ƒoɖekɔ ŋti yi mi ɖe ƒo nuƒo ɖoa, yi mi ɖe gblɔ be mia be luvɔ me ŋu abia. Eye kplɔna ame ɖewo ɖo na nuzizi me. Gasia gamea, woa ŋtɔ woa be nula no wɔ nuzizi na woa ɖokui. Ke wo mu nya eke na nuzizi woa o. Vɔa wo la no se le woa ɖokui me be na yewo be nu le wɔ nuzizi na yewo ɖokui. Ye ŋɖe be ɖo afi ɖe.

ye age ɖe nɛnɛ be enuɔ mɛɔ, vɔa mu nɛnɛ Mawu dji be nane ba nɔ na mie ŋuɔ, efiɔ be mi la de ŋgble so eŋti. Enyɔ akpe mama jama ɛɛ mia va sɔ yi dji la, edjesi evelia sike de sɔ fiɔ be na ƒomea dro fiƒode ƒe agba alo edro gbegble la enyi

Wodoa ɖekpekpe dɔ la kplɔ do. Ne ahlẽ Biblia le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, eta blaeve-vɔ-enyi kpukpui blaeve-vɔ-ɖekɛ sɔ yi ɖe blaeve-vɔ-eve. Mose ƒe agbalẽ. atɔ̃lia eta blaeve-vɔ-enyi kpukpui blaeve-vɔ-ɖekɛ sɔ yi ɖe blaeve-vɔ-ve. Egblɔ ale, Yehowa akplɔ dɔvɔ̃ aƒu wò, eye wòatsɔ wò avɔ le anyigba si dzi yim nèle be nàxɔe la dzi. Yehowa akplɔ kpetri, kpokpo, srã kple nuɖuɖui kpakpli ekuɖiɖi aƒu wò, wò bli adze xeteku, eye wò ŋkuwo aŋlɔ, wòanɔ nuwò va se ɖe esime nàtso avɔ, mavatrɔ yi edzi. Yehowa akplɔ dɔvɔ̃ aƒu wò, eye wòatsrɔ̃ wò avɔ le anyigba si dzi yi nèle be nàxɔe la dzi. Yehowa akplɔ kpetri kpokpo, asrã kple nuɖuɖui kpakple kuɖiɖi aƒu wò. Wò bli adze heteku, eye wò ŋkuwo aŋlɔ, wòanɔ nuwò va se ɖe esime nàtsrɔ̃ avɔ. Aleluya! Mawu ye gblɔ nya sia na Yisraɛliviwo ke edze míatsã míame yome bena edɔ vɔ̃ ɖewo lia, ŋegbea esesẽ viɖe vɔa bɔ míaxɔe nenema. Nu si ko le yɔ bena kpetri le Fransegbe mea, wole yɔ be consumption, elabe zozo mavɔ li gena le amea ƒe agbe me, eye lãme kpata la xɔ zo nɔ eyi me ye atike si zozo ku enu ka tema dɔ lele lo tension donc a nu hame hame la va le français gbe woyɔ be conception eye kpokpoa woyɔe be fièvre atike si ele yɔ le gbegbe bena kpokpo. Eye inflammation wole yɔe bena asrã kple wole yɔ chaleur brulante. Nuɖuɖu yi kpa kple kuɖiɖi aƒu wò. Eyi yɔ desechement, dejaunisse et de gangrène. Nusiawo wole gblɔ bena Mawu la dɔ dɔvɔ̃ sia la ge ɖe ƒomea me, ela tsrɔ̃ mi le ƒomea me. Eye ne míkpɔ ƒome lɔ lea, edɔa esi. Ne wokpe kpe wokpe dzi le ƒomea me kpoa, edɔ sia la va wɔƒe. Edɔ sia la kplɔ do. Ena bena ame ɖewo yina kɔndzi ye wokpɔe do doshito bena edze kpokpo, edze kpokpo alo atikesi, míayɔe le nua me be atikesi, gbegbe me abe kpokpo, ewɔ aga ɖe eme be amea dze kpokpo, be ameawo lɔ lea, elã me tɔ na zo na wo, ne eka ɖe edzi be le ƒomea me ye elã me ɖe tɔ zo na o, ye atikesi le do ŋpo na wo, ameɖewo lea, sukle vivi ƒe dɔlele, Ame ɖewo lia, woaƒe ƒomea kekeŋ tsi tsi ko wotɔ na e, nu ka tuma wo- ke ba woyɔnɛ le gaŋkui. La kpɔ le ƒomea me kekeŋ gaŋkui ko kɔte wotsɔ na. So ke ɖevi me ŋutɔ tsã, ame gbogbo ɖewo lia gaŋkui. Eɖe sɔ fiɔ bena le ƒomea mea, fiƒode ɖe le wɔ dɔ le ƒomea me. Ame ɖewo lia, eyɔna nu ɖe bena ulcère, nuka abi le adɔme.

Mí gblɔ be bɔ galu mame mí sɔ ɖo na tsɔ ya. A kpɔ a tɔ me ta me bɔ eta bɔ. O tsa efi a me ta bɔ. Dze si a wo wa. Ne etɔ o, ŋu kpɔ na nukuvi ɖeka. Ma dzi dzi wa ne me wɔ wa, ne me nya wɔ wa, o tsa nukuvi ɖeka.

Eye wòdzo le nukpolipoa to mia kple ɖusi dia edɔa, elabena nɔ sin kpe. Ena be gbea ame ɖewo lia, woku tsi dɔ lélea me. Eye ame ɖewo lia, eva va eme be wosu afɔ na ame ɖewo, elabe suklevi, sukle dɔ lélé, suklevivi be dɔ lélea, ena be wosu afɔ na ame ɖewo. Ame ɖewo lia, e, wosu afɔ na wo, wosu abɔ na wo. Fisi ke nua lia, e, wotɔ ŋɖo la yi nenema o, vɔa womɔ ŋdze ŋti o. Ŋtita enua va yi nenema ɖo. Biblia na minya bena Koko, ŋ, koko, ƒe dɔlélea gbogbotɔ aso na fiƒode me. Ŋ, koko, ƒe dɔlélé eso enyi na fiƒode. Akpakui, akpakui kudo abala. Nu siawoa, ale me wolé na ame ɖewo, wosina tso vakea, akpakui kudo nuga abala, eɖɔna wanti kaka dzina be atsrɔ̃ wo. Ku ɖe eŋutia, nu siawo nyi nu koe mísɔna ɖe le eme o.

Ŋlese ŋɖe kpɔtɔ gɔme o. Eɖe sɔ fiɔ bena ŋɖe le dzɔ le ƒomea me. Ŋtita fiƒode sia la menɔna mewɔna nu nyui aɖe le ame ɖewo ƒe agbe me o. Ŋtita míeɖo adze agbagba aku nu me. Míadze agbagba míatrɔ asi le míaƒe agbe ŋuti. Mawu Ŋusẽkatãtɔ si ke ne gbɔ nya ya la, eva le klalo bena yeaxɔ na wò. Kpɔe ɖe kpɔ nàdo dzoshi doe Eye Yesu Kristo ƒe ŋua e dana dɔ sia dɔ, ŋusẽ le esi, ŋua ɖo la do dzesi doe, ne wodo dzesi doe koa, Mawu ada gbe wa le ŋtsiwò. Mawu ne yrɔ ma sɔ gbea na ekpɔtɔ minti viɖe sɔ gbea na ma da me ne kpompo ku ɖo ya ƒe enu velia dzi.
Amen. Amen. Ɛɛ, gbeɖe ke mi le gblɔ wa

48, 35, 45, Move est sur WhatsApp eh, que Dieu vous benisse.
Enyɔ mi da kpe mi agba sɔ enu wa da si na mawu. Papa mawu nusɔn kata tɔ mi de akpe na o.